नमस्कार मैथिली कथामालासँ हम कविता झा सबके स्वागत करै छी भारतके अनेक क्षेत्रमे वट सावित्री व्रत बहुत धूमधामसँ मनायल जाइ छै मुदा ई वट सावित्री व्रत मिथिलाञ्चलके एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आओर श्रद्धापूर्ण परम्परा छै जे पति पत्नीके अटूट रिश्ता पे- प्रेम आओर समर्पणके दर्शाबै छै ई केवल व्रत नहि बल्कि संस्कार आस्था आओर परिवारके खुशहालीके प्रतीक छै मिथिलाञ्चल आओर बिहार नेपालके मैथिली क्षेत्रमे ई वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मासके अमावस्या तिथिके मनाएल जाइ छै ओना किछु क्षेत्रमे ई व्रत ज्येष्ठ मासके पूर्णिमा तिथिके सेहो मनाएल जाइ छै स्थानीय भाषामे एहि व्रतके बरसाइत सेहो कहल जाइ छै ई व्रत सावित्री आओर सत्यवानके पौराणिक कथासँ जुड़ल छै सावित्री अपन पतिव्रत्य और दृढ़ संकल्प सँ यमराज सँ अपन पति के प्राण वापस लेने छलखिन। एहि कारण सँ ई व्रत अटल प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख के महत्व के प्रतीक छै। पहिल बरसाइत पूरे मिथिलांचल में बहुत धूमधाम सँ मनायल जाय छै और कतौ-कतौ तीन बरसाइत तक धूमधाम सँ मनायल जाय छै। आओर ओकर बाद आजीवन मिथिलानी सब ई व्रत करै छथि एहिके लेल धागा फल फूल पान सुपारी धूप दीप अक्षत जल मिठाइ ई सब लए कऽ वट वृक्षके पास जा कऽ जल अर्पित करै छथि आओर गाछके चारू कात कच्चा धागासँ सात बेर या एक सए आठ बेर या तीन बेर लपेटल जाइ छै धागा गाछमे आओर पूजा करै समय बट सावित्रीके कथा सेहो सुनल जाइ छै आओर अगर अहाँ गौर पूजै छी तऽ ओहि दिन बट वृक्षके नीचाँमे गौर पूजैके परम्परा सेहो छै किछु पबनैतिन एहि दिन फलाहार करै छथि तऽ किछु अनौना खाइ छथि किछु दिनमे अनौना खाइ छथि आओर रातिमे नून खा लै छथि तऽ जेना श्रद्धा हुए तेना कऽ सकै छी जेना अहाँके घरमे परम्परा अछि तेना एहि व्रतके करू एकर कोनो एहन ठोस नियम नहि छै आओर एहि साल यानि दू हजार छब्बीसमे बट सावित्री व्रत छियै सोलह मइ दिन शनिवारके सोलह मइ दिन शनिवारके

पूरा दिन एहिबेर दिन शुभ अछि आओर कोनो कोनो पञ्चाङ्गमे भोरे भोर पाँच बजे सेहो लिखल छै जे पाँच बजे अमावस्या तिथिके आरम्भ हेतै किन्तु मिथिला पञ्चाङ्गके अनुसार प्रातः छओ बजेसँ अमावस्या तिथिके आरम्भ छियै तऽ पूरा दिन आरामसँ कऽ सकै छी सोलह तारीखके पूरे दिन बट सावित्री व्रत अछि छओ बजेके बाद अहाँ कखनो पूजा कऽ सकै छी आओर अगर पहिल बरसाइत केना पूजल जाइ छै या बट सावित्री व्रत कोना पूजा करबाक चाही ई जानकारी चाही तऽ हम अपना चैनलपर वीडियो देने छी लिंक डिस्क्रिप्शनमे दऽ देब अहाँ जरूर देखब अगर पसन्द आबय तऽ वीडियोके लाइक जरूर करब आओर चैनलपर नया छी एखन तक सब्सक्राइब नहि केने छी तऽ सब्सक्राइब कऽ लेब किएकि तऽ हमरा चैनलपर अहाँके मिथिलाके सभ पाबनि तिहारके समयपूर्ण जानकारी भेट जायत तऽ मिलै छी अगिला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली